Il-ktieb Il-Ħbieb ta' Ġużi, miktub minn Beppe Caruana, ilaqqagħna ma' dan il-karattru simpatiku. It-tim tagħna qalleb il-paġni ta' dan il-ktieb sabiex isir jaf aħjar lil din il-klikka ħbieb.
Il-ktieb jismu L-Ħbieb ta' Ġużi, din hija storja dwar Ġużi li huwa l-protagonist tal-istorja li beda jmur l-iskola, l-iskola primarja, U fejn għalkemm kien differenti huwa tifel li fil-fatt għandu l-awtiżmu, eh, xtaq xorta jibda jilgħab u jitgħallem mat-tfal l-oħrajn. U fil-fatt l-istorja toħloq eh, kif inħolqod din il-ħbiberija fil-fatt ma' dawn il-bniet. Eh, u kif dawn il-bniet li m'għandhomx l-awtiżmu enuh u jistgħu jgħinuh fil-fatt biex hu jkompli dejjem jimxi iktar il-qoddim. Ġużi beda jmur l-iskola Fl-iskola kollox kien ġdid għalih. L-iskola kien hemm ħafna tfal, tgħallem ħafna affarijiet ġodda. Ġużi kien differenti, kellu sfida biex jitkellem u mġiba mhux bħal tat-tfal l-oħrajn. Imma Ġużi xorta rid jilgħab mat-tfal, beda jiġri madwarhom biex jurihom li xtaq jilgħab magħhom. Mhux kulħadd ried jilgħab miegħu, iżda kien hemm grupp ta' bniet li ħadu grazzja miegħu. Il-ktieb inkiteb fil-fatt minn Beppe Caruana, Beppe li huwa t-tifel tiegħi li għandu 10 snin, eh, Beppe għandu l-awtiżmu u fil-fatt Beppe ma jitkellimx u għandu wkoll diffikultà biex jikteb, ġifi biex juża pinna. imma xorta jesprimi ruħu billi juża metodu li huwa metodu fejn għandu ikollu letterboard u ju jipponta itra itra u jaqat kelma u mat eventualment jaqat is-sentenza. Huwa proċess twil ħafna, huwa proċess fil-fatt li jdum li jieħu ovvjament is-sigħat u anka fil-fatt il-jiem u anka ġimgħat biex tinkiteb xi ħaġa xi ktieb bħal fil-każ tal-Ħbieb ta' Ġużi. Dal-ktieb ġie miktub għal tfal bejn ħamsa u seba' snin, tfal żgħar li qegħdin jitgħallmu jaqraw u allura jitgħallmu japprezzaw aktar anke l-lingwa Maltija. Tfal li jistgħu ovvjament anke jifhmu d-diversità li ovvjament hemm tfal differenti li jkollhom id-diffikultajiet u li huma hekk għandhom l-awtiżmu jew m'għandhomx l-awtiżmu fl-aħħar mill-aħħar jistgħu jkunu importanti biex jgħinu biex jgħinu lill-oħrajn. Naħseb li nispeċifika li ovvjament anke din xi ħaġa li jgħidli Beppe hija li kodba bil-Malti għaw u tfal bl-awtiżmu jaqraw kull ktieb imma li jitkellmu fuq l-awtiżmu hemmhekk ovvjament m'hawnx. ċoħe mhux mawx hawn vera ftit. Qegħdin issa naraw kodba, partikolarment qed nitkellem kodba bil-Malti. Issa qed nara kodba bil-Malti li qegħdin joħorġu fil-fatt li jitkellmu fil-fatt fuq l-awtiżmu. Naħseb hemm bżonn li jkun hemm aktar kodba li jitfaw dawl fuq din il-kundizzjoni u kundizzjoni toħrajn fil-fatt ukoll. Darba fost l-oħrajn ġużu kien qiegħed waħdu fil-ground tal-iskola Daħlu xi subien ikbar minnu u bdew jidhku bih. Daħku bih għax ma setax jitkellem u kien iġib ruħu differenti mit-tfal l-oħra. Ġużi beda jibża' u iktar beda jiġri mal-grawnd, xtaq li xi ħadd jgħinu. Fil-pront marru jgħinuh Ruby u Alaja. Lis-subien Ruby qaltilhom li ser tgħid lill-għalliema u Alaja witbithom li kien imisshom jistħu. L-esperjenza ta' Beppe kienet sabiħa ħafna b'mod partikolarx din id-darba kiteb ktieb totalment waħdu. Jiġifieri ma kienx hemm għajnuna minna ħatijaj fejn jina t-norganizzal u iktar l-ideja, imma din id-darba kien u kompletament jgħat jesprimi mill-bidu sal-axħar l-idejat tijaw b'mod ġifiri b'mod ċar minnajr minnajr lebda